جݙاں بخت ڳیا ول سنگت کہیں جݙاں بخت ڳیا ول سنگت کہیں ساکوں ہک ݙینہہ سنگتیں بھلݨا ہا ریسیں کے چمن دے پھل ہاسے اساں پتھراں سانویں تلݨا ہا کہیں رووݨی رات دا راز ہاسے جائیں سجھ توں پہلے کھلنا ہا غمگین یتیم دی ہنجھ وانگوں اساں آخر خاک تے رلنا غمگین یتیم دی ہنجھ میکو میکو جگ تے پیارا تو لگدی میکو جگ تے پیارا تو لگدی میکو جان توں پیارا آہدا ہا۔ توں مرکز ہئیں میڈے خوشیاں دا میکو سیت ستارہ آہدا ہا۔ شلا توں نہ ڈکھ دا منہ ڈیکھیں تھی ڈھیر ڈکھارا آہدا ہا۔ اڄ اکھ دے ککھ غمگین ہیسے کل اکھ دا تارا آہدا اج اکھ اج اکھ تے ککھ غمگین ہسے کل اکھ دا تارا آدا ہا اوہے گلیاں ہن ہے شہر اوہو جتھا رلدا رول ملنگ رہ گے اوہے گلیاں ہن اوہے گلیاں ہن ہے شہر اوہو جتھاں رلدا رول ملنگ رہ گے بھاویں دار تے ہا بھاویں سولی تے ہر رنگ دے وچ بے رنگ رہ گے تیڈی سک دے نانگ ڈنگیندے آئے ہر قدم جھلیندا

واضح آثار نظر دے پن تھئی درد کنو پر باش پئیے واضح آثار نظر دے پن تھئی درد کنو پر باش پئیے خاموش کہانی الفت دی نہ کرتے راز کوئی فاش پئیے ہے قدر شناس وفا دے وچ کئی صدمے کر برداشت پئیے او ڈیکھ تیڈا غمگین تاں نی بن کفن دے رلدی لاش پئی۔ واضح آثار نظر دے پن تھئی درد کنوں پر باش پئیے خاموش کہانی الفت دی نہ کرتے راز کوئی فاش پئیے ہے قدر شناس وفا دے وچ کئی صدمے کر برداشت پئیے او ڈیکھ تیڈا غمگین تا نہیں بن کفن دے رلدی لاش پئیے تھی وارث توں وی چھوڑ گیوں میڈے عیب تھے فاش دا کیا بنسی تھی وارث تھی وارث توں وی چھوڑ گیوں میڈے عیب تھے فاش دا کیا بنسی مسیں آس دی بوٹی پھپھڑی ہائی وت سک گئی غاش دا کیا بنسی جیکوں اج تئیں ڈکھ دی بکھ نی آئی اوں دل پر باش دا کیا بنسی غمگین جے وقت تے نہ پہنچوں تاں رول موئی لاش دا کیا بنسی۔ ٻہوں دیر کیتی چانہ آوݨ وچ بند تھی ڳن در پچھے آن کھڑی اڄ مک ڳئی ہے پرواز ساݙی جݙاں ترٹ پن پر پچھے آن کھڑی ڳے مک ڳن جھڳڑے زندگی دے اساں ڳائے ہئیں ہر پچھے آن کھڑی اڄ یاد تیکوں غمگین آئیسے جݙاں ڳئیسے مر پچھے آن کھڑی جے سچ پچھدو چن کرم کیتے۔

ختائیں آ گئے غمگین میت کوں رنگ لگ گئے او رول بوئی لاش دا سئیں غمگین میت کوں رنگ لگ گئے او رول موئی لاش دا سئیں آ گئے اے اے سچ اے لوگ فقیر اے سے اقبال سائیں اے سچ اے لوگ فقیر اے سے بھاویں شوکت شان تے بخت نہیں سے نہ یمن دے ملک دے شاہ اے سے بیا کہیں بلقیس دا تخت نہیں سے ہر دور اچ سچ دا ساتھ ڈتے بڑے کہیں تے ابن الوقت نسے۔ غمگین حسین دے نوکر ہائیں خوش بخت ہیسے بد بخت نسے۔